welcome welcome welcome good people maswera sei maswera sei muri sei kwese kwamuri muri sei muri sei Sorry zvenyu network yachona inenge iri kuti netsei but we just pray kuti inobhihevha zvayo tikaita live stream yedu tikapedza we just pray kuti inobhihevha tikaita live stream yedu tikapedza so vane vari mumawhatsapp groups ndokumbirawo kuti tishare link redu kumawhatsapp groups atiri those in whatsapp groups tingoshare um, link redu kumawhatsapp groups kwatiri also tag your friends and your loved ones in the comment section tingo tega mafriends nemalove tons edu in the comment section so that vanoziva kuti tatanga live stream let us invite others ngatingoinvitei vamwe let us invite others tingoinvita vamwe chingoinvita vamwe kumawhatsapp groups kwatiri let us invite others kumawhatsapp groups kwatiri ikoko tingoinvitawo vamwe takamirira kuti vamwe vajoini um, tiri kuda ku We are fighting takati this month we are praying against evil altars so nhasi tiri kuda kutaura nezvealtar inonzi altar of anti marriage kana kuti handingati altar inorwisana nechinhu chinonzi wanano kana kuti nechinhu chinonzi marriage ndo altar yatiri kuda kutaura nezvayo so if you know kuti marriage is an issue kumhuri kwenyu, kudzinza renyu kana kuti iwewe pachako as an individual. This is a must. Uh, watch and pray along with me as we pray against every altar of anti-marriage. Um, but tisati tapinda pamaprayers edu, ndoda kungopa just a brief a brief teaching or a brief background um, tichi tinzwisise kuti kana tichiti alter of, of anti marriage inombori alter yakaita sei how does it operate muupenyu hwemunhu inodestroya sei marriage kana kuti in other cases inototadzisa munhu kuroorwa kana kuroora saka i believe kuti im talking to people vari kuti isusu kwedu kuroorwa tinoroorwa but mamarriages macho munenge muchirwadza o vari kuti kwedu munhu anotozoroorwa adarika kana 30 years kana kuroora adarika kana 30 years hakuna munhu anoroorwa kana kuroora before that age ndoo vanhu vandiri kuda kutaura navo manheru anhasi as we pray against every alter of anti marriage then also even those vari kunamatira fruit of the womb wakaroorwa but mbereko iri kuramba zvese izvozvo zviripo panyaya yealter yandiri kuda kutaura nezvayo yatiri kuti altars of anti marriage so tiri kungoti kana tichitaura nenyaya ye altar of anti marriage tiri kutaura about um, ialtar inorwisa marriage ialtar inorwisa even marelationships unopinda mumarelationships uchingobuda uchingodisappointwa uchingova heartbroken and all uh, wobva uh, waziva kuti paita Ishu paita outa inoramba chinhu chinonzi marriage kana kuti paita outa inorambidza vanhu kuroorwa va, inorambidza vanhu kuroora kune dzimwe mhuri zvinotozikanwa kuti um, vanakomana vanongoroora madzimai vachiramba iouta ianti marriage iyoyo inenge ichida kurwiswa kurwisa kuti vanhu vanamate nezvayo vaiwisire pasi so ndiri kuda kuti tiverenge genesis uh, chapter 38 pane nyaya yemukadzi ainzi tama inondibata zvikuru e, ndakambotaura zvangu nezvayo but nhasi ndiri kuda kutaura nezvayo in line with uh, alters of anti marriage so

and the lord slew him ndoda kuti unyatsotarisisa the type of man that tama uh, was connected to muupenyu hwake murume wake wekutanga ari kunzi ainzi e anga ari first born yajuda shoko ramwari rinoti he was a wicked man in the sight of the lord and god slew him because of that then

nemurume wake ainzi e shoko ramwari rotaura kuti and a was a wicked man in the sight of god and god slew him ndokubva agarwa nhaka naonani baba vacho vati chipinda mukadzi wemukoma wako kuti uite mwana naye shoko ramwari robva rati onani achiziva kuti mwana waachaita natama anenge asiri wake onani akaita system yekuti pavanosangana um, nemudzimai panguva yekuproducer airasira mbeu kunze uh, such wickedness tiri kuti vari kutarisa tama vari kuti tama ndiye ngomwa vari kuti tama ndiye asingazvare yet muimba yemukati mune zviri kuitika muimba yemukati muna baba vari kurasira mbeu kunze nekuda kweutsinye nekuda kwegodo rekuti handingabari mwana anenge asiri wangu achizonzi ndewemukoma wangu so

yekubara anga aitori nepotential yekuti aikwanisa kugara mumarriage but ndokubva anosangana pekutanga nemurume asina kufadza mwari akanga ari wicked in the sight of the lord zvekusvika pakuti mwari vanoita hasha dzekusvika pakumuuraya oroorwa zvakare nemunin'ina wacho munin'ina wacho oita utsinye hwekuti mwari vanosvika zvepakumuuraya ndiri kuda kuti utarise mhando yevarume vaisangana natama muupenyu hwake ainge ari mukadzi akanga akanaka ari mukadzi anga ane potential ari mukadzi anga ari awife material and akanga ari mukadzi akanga asiri barren but aingosanganiswa nevarume vakanga vasingafadze mumaziso amwari aingosanganiswa nevarume vakanga vaine utsinye aingosanganiswa nevarume vakanga vari wicked we, we, we, we, we are living in a society ine vakadzi vakaita sana tama vekuti kubu, kupinda kwake mumba nekubuda nekupinda nekubuda it's not her problem it's not like she is the one with the problem but ari kungosangana ari kuita munyama wekusangana nevanhu vasirivo ari kuita munyama wekusangana with the wrong people But isusu kana takuva labla in the society tinobva taona sekuti ivo ndo vane dambudziko. Sei akaroorwa akarambwa, sei akaroorwa akabuda mumarriage, sei akaroorwa akazodzoka kumba. Yet sometimes haisi nyaya yekuti iye ndiye akanga ane dambudziko but kune alter yeanti marriage ndo nyaya yandiri kuda kutaura nezvayo manheru anhasi kune outa inonzi outa of anti marriage iyoyo outa iyoyo first thing chainogona kuita kutokusanganisa nevarume vasingagarike navo kutokusanganisa nevarume vari wicked kutokusanganisa nevarume anoti akanonwa doro akadzoka anokurova zvekuti unorongedza mabhegi ukabuda ukadzokera kumba kwenyu kukusanganisa nemurume wekuti akadhakwa akatambira pay haazivi kana kuti kune mudzimai nevana kumba why aim ndeyekuti ramwa marriage iyoyo udzokere kumba because it's an alter that doesn't want chinhu chinonzi marriage it's an alter that was raised to fight against marriages saka tine vanhu pano vekuti when you look at yourself ikazhinji when im teaching i want you to kuti usatarisa iwewe chete tine vanhu pano vekuti kumhuri kwavo uh, vanhu vanenge vachingoti ah, vemumusha umu vanongoroorwa vachidzoka but pamunosangana as sisters pamunosangana as cousins mukasangana as masisters from the extended family pamunombotaurirana muchikurukurirana kuti iwewe sei wakadzoka iwewe sei wakadzoka chii chaiitika kumarriage mainini chii chaiitika kumarriage vakoma kusvika muzoita decision yekudzoka kana kuti kusvika mazodzoswa kunoko sometimes mukanyatsozviongorora muchaona kuti dambudziko renyu rakangofanana haisi nyaya yekuti imimi hamusi mawife material haisi nyaya yekuti imimi hamugarike nemi but kune alter yeanti marriage yaingo inongokuconnectai to the wrong people inongokuconnectai kuvanhu vainotonyatsoziva kuti ukaenda uku chete uchadzoka ukaenda uku chete uchairamwa marriage yacho ukaenda uku ucharamwa uchashungurudzwa ucha zvekuti unobuda mumba imomo saka that is one way in which an altar of anti marriage operates so tiri kuti tama akanga akanga asiri barren aitova munhu aibara but aingosangana nevarume vakanga vasirivo aingosangana nevarume vakanga vari wrong but shoko ramwari rinobva raenderera mberi richiti ndokubva pakafa murume wake wechitu judha ane mashoko aakataura

Judha aigona kuti gara hako muroora mumusha nekuti une mwana anoda kuchengetwa nedzinza rake nekuti une mwana watinoda kuona tichikubatsira kuchengeta but nekuti Tama haana kuita mwana Judha anosvika pakuudza Tama kuti iwewe chidzokera uno, unoita chirikadzi uri kumba kwababa vako problem haisi yatama problem ndeya onan airasira mbeu kunze but juda kana akatarira tama anoona sekuti tama ndiye ane problem problem haisi yatama nekuti wickedness hwaa pamberi pajehovha ndo hwakaita kuti e aurawe wickedness waonani pamberi pamwari ndo hwakaita kuti onani aurawe but kana judha akatarisa anoona tama ariye ane problem anoona tama ariye ari kukonzeresa kuti vanakomana vake vafe saka ukanyatsozvitarisisa imo mumusha majudha macho mutoriwo neouter ino iri kukonzeresa kuti vanakomana vasangoita zvinofadza pamberi pamwari vapedzere vachifa but kusaidi kwajudha kwa, kwa kana akazvitarisa anoona chikonzero cherufu rwevanakomana vake ari tama saka panofa mwana wake wechitu judha anoudza tama kuti iwewe rongedza uende unoita chirikadzi uri kumba kwababa vako nekuti ari kuti ndikakupa kumwana wangu wechithree unogona kumuuraya futi but tiri kutaura about an alter of anti marriage andiri kuti dei tama akanga aita mwana akanga dei asina kudzingwa najudha judha aiti gara pano nekuti une mwana wepano saka alter of anti marriage inogona zvakare kuopareta nekunobata chibereko nekunobata mbereko watopinda mumarriage watogara mumusha mevanhu ugoita kana 10 16 years usina mwana kusvika murume anoti ii inini ndofunga rega ndimbozama kutsvaga umwe ndione kuti ini ndini ndine problem here kana kuti iwe ndiwo une problem saka alter of anti marriage inogona zvakare kubata chinhu chinonzi mbereko I think tese we can, we can, we can testify kuti tine mamarriages atakatoona akatanga achinakidza achifadza kana wakazvitarisa but nekuti makashayikwa mwana mumba makashayikwa kuchema kwemwana mumba vanhu vakapedzisira vaparadzana vanhu vakapedzisira varambana Genesis chapter 38. Somebody is asking, it's Genesis chapter 38. Genesis chapter 38 from verse 1. Saka tiri kuti kana altar yeanti marriage ikasumudzwa vanasikana vanogona kuroorwa but muchaongorora kuti mumusha imomo chinovadzosa inyaya yekushayiwa mbereko kune mhuri dzinotozikanwa kunzi ava vanoenda ende vanotoenda nemuchato vanokumbirwa but two three years down the line munovaona vadzoka vadzoka chikonzero chavadzokera ndechekuti kwaramba kuchema mwana kwavakanga vaenda uko kwaramba kuzvarwa mwana kwavakanga vaenda saka ndo maoparetero anoita alter of anti marriage inogona kunobata mbereko ende kune dzimba dzakawanda dziri kutoparara even right now nekuda kwekuti mbereko inenge yashayikwa sometimes yashayikwa baba voti rega nditsvage mumwe mukadzi tione kuti ane dambudziko ndini here kana kuti ndiwe sometimes ini semukadzi wekutanga ndobva ndaramwa nekuti haungandiroore rumwe mukadzi uchiti uri kuda kuona kuti anozvara here ini ndini ndine dambudziko saka ota yeanti marriage inooperata in many different ways ekuti mukasanyatsozviongorora mukasanyatsozvitarisa mese munopera kudzoka kumusha muchidzoswa nekuda kwechinhu chimwe chete saka ndiri kuti pamonth yaaugust pano patiri kuti we are fighting against evil alters chimboongorora uzvione kuti imimi semhuri semasisters imimi semasiblings kana kuti hanzvadzi dzako chii chiri kumboitika mudzimba dzavo vakaroora here vakaroorwa here vakagara zvakanaka here mumamarriages avo so nyaya yatama inondibata pakuti kazhinji kana paine nyaya yealter kana paine alter yeanti marriage hazvina basa kuti uri wrong kana kuti uri right hazvina basa kuti uri wife material kana kuti hausi hazvina basa kuti uri kugona kuchengeta murume kana kuti hausi kumugona but kana paine alter unogona kungodzokera kumba kwenyu just for simple reason zvekuti hazvisi zvinhu zvingadzokerera munhu kumusha hazvisi zvinhu zvingapiwirwa munhu gupuro but munhu anotopiwa gupuro why because there is an alter somewhere that is calling you saka juda anosvika pakuti go back and be a widow in your father's house kureva kuti ikoko kumba kwakwa kwatama in her father's house there was an altar that was calling her back home in tama's father's house there was an altar yaiti ita chirikadzi udzoke kumusha firwa nevarume firwa nemurume udzoke kumusha we know of families dzekuti vanasikana vese vanofirwa nevarume not at a very old age 38 40 years munhu atofirwa nemurume atoochiri kadzi ari kwaari ikoko because kunenge kune alter yeanti marriage saka alter yeanti marriage zvainoita sometimes it can go to the extend yekuuraya spouse yacho because iwe hausi kufanirwa kugara muchinhu chinonzi marriage saka inogona kuuraya mudzimai akaroorwa kana kuuraya murume aroora why nekuti kune munhu asingafanirwe kugara mumba kune munhu asingafanirwe kunge ari mumarriage saka alter of anti marriage inogona kutokuurayira murume How many families do you know kuti first born musikana akafirwa nemurume second born akatofirwa nemurume but if you look at them eh, they are at such a tender age yekuti unoti nhai mwari at, at this tender age vanhu vakutonzi chirikadzi why because kune alter iri kuti haufanirwe kugara mumarriage Saka kune vanhu vanogona kuenda vachiroorwa paanoroorwa chete murume anofa oroorwa futi murume ofa oroorwa futi murume ofa why because kune alter iri kuti iwe zvemarriage hazvisi zvako iwewo hausi kufanirwa kugara nemudzimai kana kuti hausi kufanirwa kugara nemurume so patiri kunamata nenhau yeanti marriage ndiri kuti even if you are a widow even if you are a widower this is your prayer this is your, your, your, your, your, your, your message because chakauraya mukadzi wako kana chakauraya murume wako hausi kuchiziva but it can be an alter of anti marriage munoziva here kuti kune vana vevanhu vakafa not because vaifanirwa kufa but nekuti vakanoroora dzinza rakanga rine alter yeanti marriage kune vana vevanhu vakafa not nekuti vaifanirwa kufa but nekuti wakanoroora munhu akanga asingafanirwe kuroorwa akanzi uyu haafanirwe kuroorwa akasumudzirwa alter yekuti haafanirwe kuroorwa saka usually zvazvinoita munogona kutanga muchinetsana murimo mumba muchinetsana muchipopotedzana muchinetsana dzimwe nguva muchirovana nekuita sei but kana mukatadza kusvika palevho rekuti munorambana mukatadza kusvika palevho rekuti munopekesana mabhegi wonzi ndaakukudzosera kumba kwenyu Kazhinji altar iyoyo inogona kupedzisira yauraya nekuti chairi kuda chete kuti iwewe unge uchinzi haumo mumarriage haumo mumba kunetsana chaiko nekugara muchipopotedzana musiri kuwirirana mumba its a telltale sign wangoona kuti hatichawirirani pano taakugara tichikakavadzana nekupopotedzana mumba wakufanirwa kutombopinda paprayer nefasting uchitsanya kuti mwari kana iri alter yeanti marriage yasimuka not with my marriage chitogara waitswanya musoro isati yasumuka chitogara waitswanya musoro isati yaenda kune mamwe malevels Alright, tiri ipapo panyaya yekuti alter yeanti marriage inogona kuuraya spouse. Anti marriage alter kazhinji inooperata nechinhu chinonzi spiritual spouse. Anti marriage alter kazhinji inooperata nechinhu chinonzi spiritual husband kana kuti spiritual wife. whoever ari pano ari kuita attack kana kuti kufesa maattacks espiritual spouse ndoda kuti ungonzwisisa kuti patori nealtar of anti marriage iri kukuconnecta nethat spirit iri kukuconnecta nethat uh, that, that monster so zvazvinoita A spiritual husband or a spiritual wife is a very jealous spirit and can be a very dangerous spirit yekuti if you don't rise and pray against it and fight inogona kupedzira yakuurayira murume kana kuti kukurayira mukadzi kune vanhu vakadedicatwa vakanzi uyu atori mukadzi wechikwambo kana kuti mukadzi wemurume wechikwambo and that that spiritual spouse can be so dangerous zvekuti whoever waunenge wadana kana kungodanana zvako naye musina kana kutomboroorana anogona kungozvifira izvozvo kuti wadananiranei nemukadzi wangu wadananiranei nemurume wangu ndosaka ndiri kuti kune vanhu vakafa not because vaifanirwa kufa but vakanoroora kana kuti vakanodanana nevanhu vakanga vaine maalters eanti marriage akanga akasimudzwa agotopinda muaccident achipindira izvozvo zvekuti adananira nei newe agonopinda muhospital agotanga ago madoctors agotadza kana kudiagnosa kuti ari kunzwei nekuti adanana newe two weeks ago kune vanhu vanogara vachiuya kumainbox vangu evangelist ndine mukomana wangu anda ndichidanana naye right now he's, he's, he's in hospital he's battling for his life ari kurwara zvisingaiti chichii chiri kuitika sometimes zvinonetsa manje kuti ndizoti ndipe nhamba dzake sometimes if you were to ask munhu yeye kuti chii chakaitika pane dream rawakamboita here kana kuti pane madream zawanga uri kuita here prayo pakuadmitwa kwako mhosirangongozati ndairota ndichinzi siyana nemukadzi wangu kana ndairota ndichinzi siyana nemurume wangu but sometimes nekuti we don't understand that life is very spiritual munhu anongozvitora lightly but anogona unopedzisira aadmitwa ende chirwere chisiri kubatika but iye atori critical zvekupinda muicu but chirwere chisiri kubatika doctor asiri kuona kuti chii chiri kunetsa munhu agosvika pakufa asina kuzikanwa kuti chii changa chichinetsa but iri nyaya yealter yeanti marriage inenge ichimurwisa so ndoda kungoti unzwisise kuti oh, anti-marriage spirit anti-marriage alter nespiritual husband kana kuti spiritual wife these two they go hand in hand alright so tabva ta, ta, panyaya yatama ndoda kuti uone kuti Um, Tama was not barren. Tama was not barren, but there was an altar that was fighting against her. So if you read uh, Genesis chapter 38 kubva pa verse 27 to 29, uchatozonzwisa kuti Tama anosvika pa level raanoti regai ndimbokurura hembe dzeuchirikadzi. regai ndimbobvisa hembe dzeuchirikadzi ndokubva apfeka hembe dzechifeve but chikonzero chaakapfekera hembe dzechifeve ndechekuti aida kupruvha kuvanhu kuti i was not barren and i am not barren ndine potential but ndaingosangana nevanhu vakanga vasiri ivo ndaingosangana nevanhu vari wrong saka paanonopfeka hembe dzechifeve anozondokechwa kana kuti anozondodanana naatezvara vake judha ndo paanonobara matwins ainzi perez neumwe akanga ainzi zera but if you, if you, if you continue to read uchiziva bhaibheri rako unonzwisisa kuti tama akanga atori mukadzi akanga ane potential and tama akanga ari mukadzi akanga ane a very great destiny chaairwisirwa even in the issues of marriage yakanga iri nyaya yedestiny yaakanga ainayo because perez waanozobara anoverengwa mugeneology yajesu kristu saka ndo zvaairwisirwa ndosaka anga ane maalters of anti marriage aaisumudzirwa aine maalters of barrenness aaisumudzirwa nekuti chaanga akatakura chaaifanirwa kuzozvara chakanga chakakosha What am I saying now? Ndiri kuti iyoyo marriage iyoyo iri kurwiswa zvekudaro iyoyo ine potential isingaiti ende chairi kutorwisirwa ndichocho chairi kurwisirwa marriage iyoyo ndichocho chekutoti ine potential ask me i am a living testimony inorwiswa marriage left right and center zvekuti unosvika palevel rekuti ndakusiyana nazvo ugoda kuramwa but if you stand your ground and if you fight uchaona kuti inotori nepotential ndosaka vanhu vazhinji vanouya kwandiri sometimes voti iam giving up ndakusiya zvemarriage yacho kazhinji ndinongomudza kuti iyoyo yauri kuda kusiya ndo yako chaiyo mwanangu yauri kuda kutosiya iyoyo yauri kuda kuramwa ndo marriage yako chaiyo chaiyo so sometimes ukaona ichirwiswa ukaona zvichirwiswa there is something great that is lying ahead there is something great there is great potential in your union zvekuti the devil is fighting left right and center Inzwai, muchishona zvinonzi ane bhora ndiye anomakwa. Hakuna marriage isina potential inosumudzirwa altar kuti iparare. Hakuna marriage isina potential inopindirwa namarwei. chamboita kuti marwei adanane nemurume wako handi kuratidza kuti ane potential atori nepotential murume uyu ndo chaita kuti marwei adanane naye so potential iyoyo ndo inenge ichirwiswa potential iyoyo ndo inenge ichida kurwiswa newakaipa ndosaka maalters achisvika pakusimudzwa ekuti marriage iparare ndosaka maalters eanti marriage achisvika pakusimudzwa so i'm speaking to someone andiri kuti fight for your marriage stand your ground and declare kuti ipo pano ndo pangu handina kwandiri kuenda so um, i'm also going to read uh, john chapter 4

to drink, for his disciples were gone away unto the city to buy meat. Then said the woman of Samaria unto him, How is it that you, being a Jew, asks drink of me, which I am a woman of Samaria, for the Jews have no dealings with the Samaritans. Jesu oramba achitaura nemukadzi uyu achimuudza kuti dei wanga uchiziva kuti ndiri mvura yeupenyu, dei usina kundinyima mvura and all that. But pandiri kuda ndepe

And he whom you now have is not your husband in that says to you truly. Pana patiri kusangana naJesu vagara patsime zvinonzi vadzidzi vakanga vapinda muvillage kunotsvaga muriwo. Jesu ndobva vagara patsime vakati ndaneta I'm going to sit here. But chandiri kutenda ndechekuti Jesu havana kugarira nyaya yekuti vakanga vaneta. Jesu vane nyaya yavagarira kuti vaadrese patsime. Jesu vane nyaya yavagarira kuti vagadzirise patsime. Nyaya yemukadzi akauya kuzochera mvura. So mukadzi asvika achikumbirwa mvura achiramba and all. Jesu vanozonyatsosvika panyaya yavo yavagarira patsime kuti vaadrese. Voti kumukadzi uyu enda unondicherera mvura, enda unondidaidzira murume wako. Mukadzi anopindura achiti handina murume. Jesu voti wataura chokwadi nekuti muupenyu hwako wakaita varume five ende wauinaye right now haasi wako murume wemuridzi. Ndiri kuda kutaura about the altar of anti marriage. Musatamba nekuita varume five muupenyu. Uchidanana nemunhu wogara naye panzi husbands hapana kunzi boyfriends kana kuti fiances panzi varume meaning kuti aitodanana navo otogara otogara nemunhu orambana odanana newechitwo vogara vese orambana naye odanana newechithree vogara vese orambana odanana newechifour vogara vese vorambana odanana newechifive vogara vese vorambana this is a spirit of marrying and remarrying ndo ma, mamwe maoparetero anoita altar of anti marriage ekuti munhu anoroorwa achirambwa achiroorwa achir... and sometimes haisi nyaya yekuti anenge asingabvisirwe anotobvisirwa zvekuti mese munoti yes munhu aroorwa pano magrosari agozadza imba mugoti yes munhu aroorwa pano but kana outa yeanti marriage iripo unoroorwa zvino zvinoridza ngoma mumusha but unongobuda chete saka five times murume achiroorwa mukadzi achiroorwa achibuda achiroorwa achibuda so tine vamwe vanhu vatakalebla musociety tine vamwe vanhu vatakalebla mumacommunities atinogara kuti ha ah, avawo ava but dei tiri vamwe vanhu tichitovatarisa nekuvanzwira tsitsi because haisi mhosva yake but kune alter inenge ichiti iwe zvekugara mumba hazvisi zvako iwewe zvekugara mumarriage hazvisi zvako saka ota iyoyo nyange akaroorwa zvinengei inoramba ichimurwisa and ndoda kuti mumwe munhu anzwisise futi ari musame situation yakadai wangoona waroorwa ukabuda mumba usati wanoroorwa kechitu kana kupinda mune imwe relationship chimbotanga watsvaga chikonzero chakaita kuti musoro uteme because people have got a tendency yekungoti achitobuda murelationship ari kutonopinda mune imwe achitobuda murelationship anonopinda musoro nemapendekete zvese mune imwe futi relationship achibuda mumarriage anotomuvha very fast akutopinda mune imwe marriage I'm sorry to say this but ivavo vanhu ivavo ndo vandiri kuda kudzidzisa nhasi kuti ukangoona zvadaro chimbotanga watsvaga chikonzero chii chamboita ndibude mumarriage chii chamboita ndibude kana murelationship yandanga ndiri because if you move to the next relationship usati wadhila neroot yambokubudisa murelationship yekutanga kana kuti yambokubudisa mumarriage yekutanga then you are wasting your time because the altar will still speak even in the second marriage and the altar will speak in the third marriage and the altar will speak in the fourth marriage and the altar will speak in the fifth marriage ucharamba uchingovachinjanisa varume but uchibuda why because the altar is still standing so ukaona uchipinda murelationship ichipera ine disappointment tsvaga chikonzero nekukurumidza ukaona uchipinda mumarriage uchibuda tsvaga chikonzero usati wapinda in the next relationship and deal with it dhila nacho dhila nayo problem iyo chii chamboita kuti ndirambwe chii chamboita kuti ndive neheartbreak ichaita kuti mukomana uyu andirambe chii then you pray and you deal with it then you move to the next relationship zvino nhasi ruth wangu achirambwa mangwana akangonzi psi anongoti ndeipi zvitori bho hana wangu chaiye kurambwa nhasi unomunzwa next week akutoti mama pane pane pane pane munhu ari ku uh, wandakufambidzana naye iwe pasina kana gore pasina kana two months zvadzo watione wa wakutofambidzana naye wabuda mumarriage zuro chambokubudisa mumarriage yazuro ichi watodhila nacho i watokwira gomo ukatotsanya ukatodhila nacho ukaziva kuti zvapera so munhu anozopedzisira akungotenderera nenyika ende akuita kunge ane zuu mumba ane mwana wekwashumba ane mwana wekwamhofu ane mwana wekwatsoko ane mwana wekwambizi vese because ari kungochinja achibuda achiinda achibuda achipinda achibuda achipinda but before moving on to the next relationship before moving on to the next marriage first of all deal with the cause chii chakaita kuti ndibude so tiri kusangana nemukadzi uyu five varume aindoda kumbotaurawo nemwana wangu anonzi hana naruth pano Tasvika here palevel rekusazviremekedza? Tasvika here palevel rekusakoshesa muviri wako zvekuti iwo una basa nazvo chero ukaroorwa nefive varume uchivachinja uchingomuvha uchipinda mune mune imwe marriage uchipinda mune imwe tasvika here palevel iroro rekuti bhodhi yako chaiyo hauchasemi hauchasemi besides zvekuti tiri kuda kuti utsvage chikonzero ndiri kungoti hauchatosemi zvekusvika pakuti varume five and kwauri zvitori normal and apa five ka is just, is just the list of it kune vanhu vanotodarika nhamba iyoyo yandiri kutaura iyoyo haunzwi haunzwi kusema haunzwi kuremekedza bhodhi yako kuita bhodhi yekuti uchifamba mustreet umo mukomana wepanext door anogona kukudrowa zvawakaita nemukati mehembe baba vepanex vagogona futi kukudrowa zvawakaita mukati mehembe baba vekuseri kulaini rekuseri vagogona futi kukudrowa zvawakaita mukati mehembe usingasemi usinganzwe kusema But zvandiri kutotaura izvozvi izvi, this is what the altar of anti-marriage does. So ndiri kuti kumwana wangu Ruth, ende pamwe pachona munhu anenge achizvirova chipfuva, ndopisa. Hanti mune kasong kamuri kuimba these days patiktok, ndopisa ini, ndopi ehe, ndozviziva kuti uri kufunga kuti uri kupisa mwanangu, ndozviziva kuti uri kufunga kuti uri kurira, but Mukurira imomo mune outa iri kukuririsa. Mukurira imomo mune outa iri kukuririsa. Mune outa iri kukuridza. So what am I saying? Nekuti Jesu vaenderera mberi vachiti nekuti wauri kugara naye izvezvi haasi wako murume wemunhu. saka kune vana vangu maruth vekuti akatoona achidanana nemurume wemunhu iye mumwoyo make anotanga kuzviudza kuti inini ndini ndiri kupisa kudarika maiguru vari kumba inini ndini ndiri kurira kudarika maiguru vari kumba but ndoda kungoti unzwisise kuti ukatoona wakumagnetiza varume vane vakadzi vavo muupenyu hwako patone outa yeanti marriage yasumuka vangani varume vamunozi vaunoziva vakazosiya mhuri dzavo vachinoroora small house vangani varume vaunoziva vakazosiya vakadzi vavo vachinoroora mukadzi ari kunze uko saka alter yeanti marriage kana yasimuka inokuattractira varume vane vakadzi vavo ende kazhinji vanenge vane mari dzavo ende iwewe you, you, you, uchafarira nekuva so comfortable mukutengerwa mota mukubhadharirwa rent nekutengerwa hembe dzaunoda nemawivha aunoda but satani nealter zviri kuziva kuti uyu ndewe kungokutengera mawivhi nekukubhadharira rent but chinonzi kuroorwa kuzonzi varoora vauya vakabhadhara vaka roora vakatinha mombe dzikauya mumusha hapana saka ndo outa yeanti marriage maoparetera inoita ende iwewe uchizviudza kuti ndiri kurira ende chinondirwadza ndechekuti mumazuva unenge uchirira unenge uri ruva rinenge richibluma mwanangu unenge uri ruva rinenge richionekera but mumazuva uchazodiscover kuti kuroorwa kunenge kwakutonetsa pano unenge wasvava usina achaona ende vakomana kunzoko vanenge vakuti vakasangana newe voti ambuya makadii tigarisanewo ambuya kana wapinda mukombe saka ndiri kuti tine vanhu vari pano ndiri kuzviziva kuti vazhinji munenge muchiti hakusi kuda kwangu but zvinotoramba hakusi kuda kwangu but zvakatoramba ende inini chandiri kungoda kuchengetwa but chandiri kuda kukukurudzira nhasi ndechekuti enda unorwa nealter yeanti marriage go and fight against this alter of anti marriage enda unorwa nealtar of anti marriage because kudanana nemurume wemunhu zvinongoratidza kuti pane altar yeanti marriage yakasumudzwa ende mukadzi uyu anatsa kutaura chokwadi kuna jesu manje kuti handina murume jesu akati wataura chokwadi kuti hauna murume nekuti wauri kudanana naye chaiye haasi murume wako murume wemuridzi saka wese munhu wese ruth ari pano ari kuziva kuti ari kudanana nemurume wemuridzi that's an alter of anti marriage that you have to fight against kunana ruth vangu vanouya ndeo vamwewo vekuti haazvidi hake but anenge achikudza kuti evangelist ndatambura ini the only people that come to me vanenge vari varume vevanhu and sometimes ndinotozozvidiscover ndatombopinda murelationship naye ndozoona kuti munhu ari married ichocho chiri kukuattracta varume vevanhu ndo chiri kuti haufanirwe kuroorwa unofanirwa kungotambiswa unofanirwa kutambiswa nhodo nepada wobva wasiyiwa Sei vamwe vanovingwa nevanhu vari single vasina kuroora but iwewe wese anenge auya kwauri two weeks down the line you discover he is married two weeks down the line you discover he is married it's the altar that is magnetizing the wrong people like tama wataverenga kuna genesis unongo unongo unongosanganiswa nevanhu vavasiri ivo unongosanganiswa nevanhu vari wrong chidhakwa chekuti chero iwewo kuti uti ndokuda madzedzerekera achinenge chiita chitokuudza kuti haa bhebhi ndatokuda e ndatokufarira wega unongoti nei mwari harisi shura here iri but ndo ndo type yevanhu vanongokuudza kuti vanokuda ndo type yega yevanhu vanokudza kuti vanokuda its either ari kudzedzereka akapera nekudhakwa kana kuti hameno zvaangori vasingangoite chete why because there is an alter of anti mary chaivo chaivo variko but kune chinenge chichivabata alter Altar iyi iri kuti musambobvera maswedera pedo naye. Ngangosangana nezvidhakwa izvozvi zvine maboora ngoma nevanogara pamabridge ndo vega vanoti kana uchipfura wati heyi aa ah, sisi makapenga muri kupisa chaivo chaivo waunenge uchitarisira kuti vatiwo nhai havataure newe because there is an altar of anti marriage so patiri kunamata against evil altars patiri kunamata against august altars ndo dzimwe nyaya dzatiri kuda kuti unamatire ndo dzimwe dzenyaya dzatiri kuda kuti upinde nadzo muprayer kuti mwari kana kumusha kwedu kuine altar of anti marriage ngaiparadzwe kana kumusha kwedu kwakasumudzwa outa inotirambidza kuroorwa ngaiparadzwe iye august iye unoyu i want you to, I want you to know kuti zvazvinoita outa iyoyo its not like iouta yakangomira but it will be benefiting to somebody ine zvainenge ichiita ine zvainenge ichipa kune umwe munhu to the owner asumudza outa iyi ane zvaari kuwana kubva kuouta iyoyo so tine vamwe vanhu vatogona kuti ha ah, but uyuwo uyu unzenza hwake nechipfambi chake chakanyanya but mukuvapfambi kwake ikoko kune munhu ari kubhenefita nekuva pfambi kwake kune munhu ari kutobhenefita nekuva nzenza akatorega kupinda mubhawo akarega kuita pfambi kune umwe munhu anotowira pasi eh, iwill give an example yekuti tichikura kumusha taingonzwa zvichinzi isusu kumusha kwedu kwaitowa nemunhu aipenga aingoita up and down achingofamba up and down but mukukura tozonza chinzi a ah, anoshandiswa ane hama yake ine mabhizinesi saka kufamba kwaanenge achiita ikoko kune bhizinesi remunhu rinenge richifamba same applies nemaalters atiri kutaura nezvawo iwewe kunetsana kwauri kuita nemurume wako muri kumba kwenyu kune munhu ari kubhenefita kurambwa kwawaita nemurume ukauya ukagara pamba pane ari kubenefita because ndiye muridzi weouta yakudzosa kutotadza kuita mwana kwauri kuita uri mumarriage pane anenge pane ari kubenefita samwe samhawo so maouters aya ane zvaanenge achipa kune vanenge vakamasimudza so you need to fight and say mwari kana paine vari kubhenefita nekusaroorwa kwedu sevanasikana mumhuri kana kuine alter iri ine zvairi kuita nekuda kwekusaroorwa kana nekuda kwekusagara mumamarriages kwedu let that alter be scattered let that alter be destroyed munosvikepi dzinza rese risingaroorwe munosvikepi dzinza rese richidzoka kumusha

so this is how the altar of anti marriage operates then kozoita zvimwe zvimwe zvinhu zvinokonzereswa nealtar of anti marriage zvandichada kutaura but i think ndichatadza kupedzisa teaching iyi because yakati rebei and inangu topic yemamarriages ndoifarira so zvimwe zvezvinhu zvinokonzereswa nealtar of anti marriage hasha chaidzo chaidzo hasha chaidzo chaidzo dzinogona kusumudzwa nekuda kwealter of anti marriage kune varume vanozikanwa kunzi murume unorova zvake iyeyo akakurova unomuka maziso ese ane mablack eyes akakurova unomuka muviri wese uyu wakadhindikira kuratidza kuti warohwa outa yeanti marriage ndo mamwe maoparetero ainoita why because arohwa ari kufanirwa kuramwa aroorwa ari kufanirwa kuita give up kuti handigone kugara ndichirwadziswa zvakadai every day rongedza mabhegi urove udzokere kumusha so dzimwe hasha dzatinoona mudzimba umu nepamwe ne, ne patinoona vanhu vachirovana mudzimba umu zvekuti munosvika pakunogwejenura madhoo kuti mubate haisi nyaya yekuti zvinhu zvingori normal and sometimes chinonetsa ndechekuti vanhu hamuzvitendi kana chisaura kuti life is very spiritual hakuna chinhu chinongoitika kungoti changoitika kana kuti murume wangu angoitawo hasha hakuna zvinhu zvakadaro there is, there is a cause and there is a root somewhere iri kukonzeresa izvozvo so idzodzo hasha dzekuti murume anoita hasha dzekukiya dhoo kuti akutabaratse zvekuti maneighbors anoita zvekugwejenura dhoo kuti vapinde vakuyamure there is an alter somewhere iri kutaura kuti its either you die unofira mumaoko ake kana kuti ramwa upeke mabhegi udzokere kumusha kugoita futi vakadzi vanadzo hasha idzodzo zvekuti murume anozoita kupfugama achikumbira ruregerero achida kudhindwa chaiko chaiko saka kune vakadzi vatori nehasha but dzisiri hasha dziri normal dziri spiritual dzekuti dzine alter someway inodzimuscha inodzimutsa hasha idzodzo zvoti vakatsamwa mai baba nevana vanonogara panze paveranda vachitya kurohwa mumba umu That is how alter yeanti marriage operates. Ndo maoparetero anoita alter yeanti marriage. Then chimwe chunhu, zvinhu zvese zvamunonetserana mumba, zvinhu zvese zvinokonzeresa kusanzwisisana mumba, like maybe nyaya dzemari, under normal circumstances murume murume anotoziva kuti inini ndini ndinofanirwa kuriritira mhuri ndini ndinofanirwa kuchengeta mhuri but kune varume vekuti achitoziva kuti mukadzi wangu haaende kubasa haashande haana sendi raanouya naro kumba mukadzi agogwesha agoshaya kuti vana chero poriji rekuti avape anorishaya but murume aripo and kwatiri zvinongonzi haana musoro haafunge murume uyu but pamwe pacho kune alter somewhere iri kumucontrola kune alter inenge ichimubata kuti usamupa mari ngaasvike pakuramwa marriage iyoyo abude mumarriage aende kumba ndiri kungotaura kuti if you are facing some of these situ if uri kufesa any situation yandichataura pano uri kuziva kuti panitori nealter yauri kufanirwa kurwa nayo kunyima chaiko mari mumba nemurume kuti murume anomukira everyday kubasa but haana kana sendi raanokupa e, sometimes anenge achizviziva kuti unoshanda but ngaamboitawo paanoti mai mwana marii muzobhadhara rend kana kuti mutenge chikafu chiri kudiwa muno mumba chero achizviziva kuti unoshanda but ukangoona zvakuitika kuti anongomukira kubasa maweksutsu kana kuti hembe dzekubasa uchiwacha every day but asina kana day one raanomboti salary yauya iyi ndeiyi ipapo patoone nyaya yatoo outai yauri fanirwa urwisa chiri kungodiwa kunzi urama chese chunhu chiri kuitika mumarriage mako chiri kumboita kuti umbofunga kuti ha ini ndakusiyana nezvazvo izvi ha marriage yacho handichada ichocho uri kufanirwa kunamata uchiparadza alta yeanti marriage because alta yeanti marriage ndo inokonzeresa zvese izvozvo ndo inokonzeresa discord mumamarriages kana even mumarelationships hameno kana zvinhu zvandiri kutaura zviri kunyatsonzwisika im just giving examples ndataura nyaya yebarrenness ndikataura nyaya yatama also ndogona kupa example yaruth shoko ramwari rinotaura richiti ruth ndobva aroorwa ndobva vagara 10 years nemurume wake murume wacho ndobva afa Murume akafa akasiya Ruth asina mwana 10 years vari mumumba 10 years vari mumarriage but mwana haana kubatika zvekusvika pakuti Ruth anosara ari chirikadzi asi chirikadzi isina mwana. Dzimwe shungu dzaRuth dzekuti ndinoenda nemi dzanga dziri dzekuti ini ndagara nemwana wenyu 10 years ndikatadza kuita mwana handina kana mwana handisisiri virgin ndato ndato ndato handisisiri virgin but handina kuita mwana iko zvino moti moda kundisiya moda kundisiya ini ndichisara ndichiitei saka ndoenda nemi kwamunoenda ikoko so ndiri kutaura about maalters eanti marriage maoparetero anoita saka you find kuti pakesi yaruth pakaita nyaya yebareness pakutanga bareness yatadza kuvaparadzanisa murume akatozofa hameno kana zviri kunzwisika zvinhu zvandiri kutaura hameno kana zviri kunzwisika zvinhu zvandiri kutaura so nyaya yekuti barrenness nyaya yerufu ese zvese izvozvo altar of anti marriage can do that saka patiri kuti let us pray against every alter of anti marriage these are some of the things zvatinenge tichida kunamata nezvazvo these are some of the things zvatinenge tichida kuti tinamate nezvazvo but for today i think ngatingogumirei pateaching inoi then mangwana patinosangana we will be praying against every alter of anti marriage and ipapo we will also be praying against spiritual husbands and spiritual wives tichinamata against even mweya webarrenness tichinamata against mweya wekupinda mumarelationships uchingobuda wekupinda mumamarriages uchingobuda so let us meet tomorrow tichi when we pray against every alter of anti marriage ndinovimba kuti zvinhu zvandataura zvanzwisisika and ndinovimba kuti teaching iyi ichabatsira umwe munhu